Aziyev Nadir, menim adım, i familiyam. Tudım biñ doquz yüz otuz beşinci yılı sekiz martta, Mayaksalınsıy rayon, Saremin köyünde, eto, Kerçiñ yaqınında. On birinci yılı tuvğan da, Sareminde direktor şkola olıp çalışa edi. Anam Muratova Refize, on ekinci yılı tuvğan yılı, ocapçı olıp çalışa edi şu şkolada. Sarimin balaban köy eken. Vot, o günü Vazgirende oqudım. Bahçesarayda bar eken Çınjırlı, Sıncırlı medrese. E, Sariminde bar eken Suleyman Acığ medresesi. Vot, onda oquta ekenler balalarını, i tak daliy. Süleyman Ajinı raskulaçivet etken soñ, Süleyman Ajiniñ büyük eman balaban territoriyası bolğan. Bütün Kerçenskiy poloostrov onıñ yerleri bolğan. Bay kişi eken. Süleyman Ajinı raskulaç etken soñ, onıñ iye şkola olğan.

oquy ekenler. İ böyle tabu saray mende internat yasalğan, potomu şto o maalde avtobus, şkolnıy avtobus şimdi vaqıttay at arabaman alıp kelme bolmay eken, qışta yol yoq, boran, i tak dalye. Yazda. Halq çalışa, er kes işte. Bu internat balaları, ana-babaları bar edi olarnıñ? Anaları, babaları bar, yaqın köyler, vot. Avtağın başında alıp kele ekenler, çaresi bolsa, avtağın soñunda iylerine qaytalar balalar, ele qaytmasalar. Keri qalılar. No, şkolada bar eken özüniñ podsomnoy hozâystvo degeni romalde. Vot. Ogorodları bar eken, yerleri bar eken. Onda balalar em çalışa ekenler, em özlerini östüre ekenler, aşayış. Vot şunda. No,

Vot, qatıq, et, özleri özleriniñ qoluman östire ekenler. Bu Sarimen halqı nenen oğraşa edi? Sarimen halqı, v osnovnom, kak stepnoy halqları, çöl halqları, boğdaycı, boğday ekenler, arpa, boğday. No, v osnovnom şu cılap, vot. A suv yoq edimi? Suv bar edimi? Suv bar edi, bizim köyden aldından ağın suvu öte edi. No, o mallarğa içmege, halq qıyıdan içkenler alıp. No, avutlar bolğan. Sovremennıye endi prudı vot. Malnı suvlardan içtirgenler ondan. Nu, özleri alğanlar cuunmağa tam. Qaç bala ediñiz? Biz
eki dane doğma. Men birinci, i ekinci Narim. Anam Ametten asıram alğanlar. Anası ölgen loqsallıqtan, eto, pri rodıh, i Ametni alğan, o otuz içiñ balası edi. Vot. İçimiz östük. Babam. Ögey qalğan kişi yoq eken. Anamıñ babası da bar edi, anası da bar edi. Olar biznen yaşay ediler. Deportatsiya vaqtında, cenk vaqtında babam partiyniy edi. Vot. Şunıñ içün köyde qalmağa qorqtı. Onda Uznarğa bardıq da biz, Uznarda yaşadıq. Başqa Öpükke barıp yaşadıq. Başqa köylerde yürdik. Kerişke barıp yaşadıq. Qamışburunda yaşadıq. Vot. Cenk boyunca. Cenk bitken soñ qaytıp keldik Saremenge. Vot. kirişni. Bu endi Qızıl Ordu qaytqan soñ ya, nemselerni quvğan soñ? Nemselerni quvğan soñ babam qaytıp kelgen. Onı on dört aprelde spravkası bar edi, kirişten bergen, nazначayıtsı predsedatelem selsoveta. da ispolinyat obâzannosti predsedatelı selsoveta, babam. Vot. Bir ay çalışqan, soñ deportatsiya oldı, vot on sekiz may. O, on dört aprelde alğan spravkası edi. On sekizinci maysınıñ sabasını hatırlaysıñızmı? Nasıl oldı? Vot,
şunı aytacağım, on yedisi künü, Babam ayta edi, İşte eken, soñ bir-eki maşina soldat kelgen. İ ofitserler sorağanlar, kto predsedatel selsoveti? Babamnı köstergenler, İ mol, ya predsedatel, ispolinaющiy obezanosti. Soñ degenler, biz priyehali na uçeniye, nas razmestite, nu, Yataq beriñizden. No, direk, babam aytqan, men direktor şkola vapşe. Oquv başlama, başlamay daa. Şkola boş. Vot. Keliñiz onda qonuñız, onda razmestiteş onda. Kelgen soñ, soldatlar onda yerleşkenler. İ üç tane ofitser Babam ine aytqan, nu, vı poydömte k nam noçevât. Da. Soñ aqşam kelgenler bular, nu, aş-suv yapqanlar. İ ahşap, nu, aş-suv etken, i bizde yataq, yatıp qalğanlar. Soñ birisi aytqan, govorit, deduşka, babama, babam, qartbabama. Razbudite nas v çetiri çasa utra. Da. Babañıznıñ babasına da? Da, qart babama, babamıñıñ babamız, anamnıñ babasına. Da. Vot, saat dörtte yatqan, qave içkenler, anam qave pişirgen, qartanam, i çıqıp ketkenler. Bir on, on beş daqa keçkenen soñ kelip, soldatlar qapını qağıp, açtıralar, i azirleniñiz, biz, nu, veselâyımız. Olar ötmeñizin, aşıñızın suvun aşap, netip qonıp. Da, qonıp, bir şey aytqanı yoq. Aytqanları yoq. Aytqanları yoq. Babam şunı ayta edi.

Babañız, anañız aqlına da, asılda tatarlarnıñ aqlına da kemi, yarın sürgün eteceklermi bunı? Daa nikak net.
Uçeniye keldi dediler, uçeniye. Cenk vaqıtı, o malde daje laf yoq, çıqarılacaq. Da. Vot, uçeniye keldi, nu, malo što cenk vaqıtında vot soldatlar cirilir da. Birevniñ aqlına kelgeni yoq. Quvançnen qabul ettiler ya? Da, qabul etkenler. Babam omahalde mümkün edi aytmağa, vot vam otdelniy klass, noçuyte de. Yoq, bu özümizniñki, özümizniñ armiya keldi dep quvanğanından, govorit, evge çaqırğan. Nu, az bolsa da ne musafirlik etken daa. Vot, aşın suvun aşağan soñ yatqanlar, ekinci künü deportatsiya. Nasıl oldı o on sekizinci may, nasıl oldı? Nu,
sabadan bütün halq çıqa i bizge, bizim azbarğa yaqından topladılar. Vot. Onda cayav bardıq. Bütün halq onda kele, toplandı. İ bütün tögerekte soldatlar pulemöt tura, soldatlar ohranять ete, vot. Biri bir yaqqa ketmesin. Nu, gne to obed vaqtlarında, naverna, gne to obedke yaqın maşinalar keldi, vot, gruzovoy. İ, onda oturttılar. A, sürgün eteceklerini aytmadılar, e? Yoq, da.
Aş, su kimse alamadı mı? Aş, su, on beş daqqa berdiler, ne produkt almağa, ne bir şey, birev de aytmadı daşı. Vot. Soldat bolğanı bir kimlerge kak butuba aytqan, vot, bizge aytqanları yoq. Vot. O yaq, bu yaq qaldıq, tokö vot daje dokumentlerini alalmadıq. Vot. Babam cenk vaqtında partiniy biletlerini, bütün dokumentlerini ogorodğa kömgen edi. Vot. Onı daje çıqarıp olmadı. I deportatsiya ketkende bir şey alalmadıq. Vot. Maşina oturttılar i alıp kettiler bizni stantsiyağa. Qaysı stantsiya?
Oy, kak yivo? Leninam?
Yoq, bir yanda bir, kak yivo?

Eti çağın Çistopurye vırtşında alıp kettiler. Kak raz Sari menen çıqqan yolu Gornostaivka bu yaqa, Çistopurye bu yaqa. Onda alıp bardılar. Nu,
Soñ nasıl, eşalonlar nasıl edi? Nu, vagonları, o malde, Tovarnıy vagon ekenin men daje bilmeymen onıñ. Akasiyada tovarnıy vagonlar, bu atlar, ayvan taşınğan içleri şunday pis edi. Oturttılar vagonlarğa, bilmeyim daje bizim vagonğa poşti

Yaşlar yoq, episi eli trudovoy armiyada, eli frontta. Vot. Qart, bala, qısqayaqlı, vot olar. Totardılar. Olar vagonnı qapısını captılar, vot, i vsё, i. A qaçıp ketkenler oldumı? Yoq, qaçıp ketken. Adamlar duydımı, bir yaqlarğa alıp ketken? Ne, ne dep tüşündiler? No, o malde, şimdi aytalar, stressovıy sostoyaniye, da. Halq şaştılar, ne, ne bolağanın bireu añlamadı. Eto, bir künniñ içinde Ot, erten başladı, obedke, vse, aqşamğa vagonğa ketip ciklediler.
Yol boyu ölgen eller adamlar oldumı? Oldı da.
Ot, Vagonda gde to Qırımnı çıqqaçı açmadılar qapılarını. Gde to Qırımnı çıqqan soñ gde to Saratovo, Maratovo onda kelgende qapılarını açtılar, o malde suv adamlar çıqıp stantsiyadan suv aldılar içmege, balalar, bala-çaqa. Suvsuz qıyın, daa ne cuunmaq, ne içmek, suv yoq. Elâk olğan suyların kömüye mümüye çare yoq. Bir on daqqa, on beş daqqa toqtay poezd, köp olsa yarım saat. Mı halde grafiknen toqtamay, grafiknen cönemey. Bir vaqıt on daqqa toqtay, bir vaqıt yarım saat toqtay, birey bilmey. Vot. Gudok bere i srazu poezd kete. Şunıñ içün balalarnıñ nelerini tüşürmey ediler.

Ot, bütün yıl şunday bolıp keldik. Adamlar qayda yattılar? Ot, nege, ayaq-yol kibi bir şeyler bar edi vagonıñ içinde? Yoq.
Vagonıñ polunı teştiler, ot, polun, i onda bir köşede, onda aciyetlerniñ onda

Ondan hut nefes alamız, yel keledi da. Yağmur bolsa, töbeden aqqan suv, onı toplay edik. Kazahstandan kelgenden soñ, Orenburg, Kazahstan, onda suv yoq. Ot, bek qıyın edi o çöllik ötmege, suvsız. Daje, nu, o malde parovozlar suv qıya atan ediler. Şı suv, stantsiyada suv poezdlar, parovoz suv qıysa, onda barıp yegelim vaqıt olsa, birevler çaresi olsa, ondan suv alata ediler. Vot. A bu nede doktorlar birevler bar edi, vraç, bu qabir yarığı olsun. Yoq, ne aş su, ne aş, ne su, ne doktor, ne sanitar, ne birev yoq. Tokı soldatlar, i to özleri bir vagonları bar edi, oçevidno, vot olar toqtağanda kelip qapını açata ediler, Vot, i opyat caba ediler vagon i vse. Yol boyu adamlar çoq ölgen, vagonımızdan adam çoq öldümi?
Ebet elâk bolğanlar bar edi, boldı. Vagondan çıqarıp. Kömmeime cenaze etmeye vaqıt yoq, qaldıray ediler, çaresi olsa tırğay soparaqman nemen kömeler, adetine tetay ediler, a olmasa vaqıt çıqarıp taşlay ediler ili stantsiyada, kelgen toqtağan stantsiyada çıqarıp taşlay ediler, onda alıp. Ketediler, bilmem qayda, kömdilermi, kömmedilermi, vot. Qayda kelip çıqtıñız? Kelip çıqtıq biz stantsiya Zirbulaq, Narpayskiy rayonğa. Onda keldik, bizni alıp kettiler şu künü Banyağa. Obrabotka ettiler. Soñ eki, üç künden soñ alıp kettiler bizni ta qırlarğa, qışlaq, lâñgarğa. Lâñgarğa barmastan qışlaqqa qaldırdılar, karantin. Onda bir ayday, bir yarım ayday yaşadıq. Ot, yaz vaqtında ıssıge, suv yoq qışlaqta, catmağa yeri yoq. Nu, onda qırlarda edi, ot aqıl sıcaq tüv edi. Nasıl qabul etti yerli adamlar? Aş, suv berilgenmi? Yoq. Akimiyet nasıl baqtı, vlast? Olar,
bilmeymen, biz kelgeyçi aytılğan, naverna. Şunday kişiler kelecek, bunday yaman soyları tam, türlü-türlü laf kelgende, özbekler bizge daji, nu, musulman bolsalar da, yaman qaradılar. Ne toko yardım etmek, daji, nu, Vraždebnıy deyler de, vot. Yardım mardım körmedik. Nu, özleriniñ yerine almadılar. Bizge, nu, bir eki iy boşatqanlar, vot onda yattıq. Bizde ne töşek, ne rba, bir şey yoq. Daje toban-moban töşeyen yoqlar. Prosta mınayken, yer, polda yatıq.
Bir produkta bir şey bere ediler mi? Yoq, produkta yoq edi. Ondan qaydan berecek? Özleri o malde cenk vaqtı olar vot barıp yaz vaqtı endi o malde davça deytenler edi, davça, eto ürük, zerdali ne pişip başladı, vot olarnı barıp cıyatan edik. Pişmegenini aşay, vot, tapqan şeyimizni aşaytaydık. Onda cügeri usetan edi. Cügeri eti, vot, şundan vodka pişer edik, lepöşka, vot, şımanı yaşadıq. Gde to bir ay, bir yarım ay yaşadıq. Soñ bizni alıp kettiler rudnikke. Lângar. O, volframovıy rudnik, cenk vaqtında eti voyennıy znaçeniye etilgen. Vot onda bizden ğayrı onda ne toko özbekler deportirovka, kak yivo, koreysler Bizden aldın deportatsiya etkenler Dalniy Vosoktan, olar bar ediler, koreysler. Soñ ruslar bar ediler, nemseler bar edi, plennıy, plenler. Vot. İ mesnıy halq, özbek. Malde onda şahtalar bar edi. Wolfram. Vot. Anda bizim halq vot şı yardım etti, halq ştabdı. Vot. Babam oca bolğan içün, direktor şkola, o malde tatarlarnı almadılar. Ne namnı, ne babamnı, i başqalarnı. Bizim köy barabar tüşti paşti. Vot onda babamman çalışqan ocalar bar edi. Birevsi almadılar. Babam, nu, gramotası bar edi, tak. O, zavsklad bolıp işke kirdi. Aldılar zavsklad. Vot, onda, vot.
Aylıq beredilermi? Aylıq beretaydılar.
Aylıq berediler. No, ötmek normaman çalışqanğa beretaydılar. Balalarğa berediler, oquğan balalarğa. Vot, a çalışmağan adamlar almay ediler. Ve bu vagonda, mına, siz qaç adam olıp kettiñiz qorantada? Anañız, babañız, üç bala, ya? Üç bala, anam, babam i qartanam. Qartbabam cenk vaqtında köyde elâk oldı da, nu, soñğu vaqıtta, vot.
Altı adam olıp kettiñiz, altı adam da tüştiñiz ya evge? Zelbağqa tüştik, soñ karantin öttik qışlaqta i nege, Lengarğa keldik. Bu birinci yılı pek çoq adam ölgen edi. Da.
Neden öyle ediler adamlar? Vot birinci biz yazda keldik, suv yoq, arıq suvını içemiz, sıcaqtan öldi, maleriya, dizenteriya. Vot mınau meva ne aşaytan edik, vot suv içemiz, hastalıq, iç hastalıq, vot dizenteriya. Maleriya, açlıq, sıcaq, adamlar alışqan yoqlar. Kelgende yerde baraklar bar edi, azırlegenler bizge, kelgende yerde qazılğan. Eki ortasında yol, eki çetinde ležaki, yatmağa yerler, i töbesi şifer. İ yazda şifer qayttırıp qızdıra, vot onıñ kündiz kirmesiniñ çaresi yoq. Ot, hastalar, balalar. Anam öldi kelgen yılı, qartanam. Ot, hastalıqtan da. No, defin etmege bere edilermi? Kömmege? Kömmege bere ediler, no, halq çaresi yoq, vaqıtları yoq, alayıq hasta. O malde taa neden armiyadan halq kelmey. Kömekçi yoq, çaresi. Nu, anamnı aketip defin ettiler. Qayerde, biz soñundan tapalmadıq qartanam.
Lângardada.
Baraqlarnı anda azırladılarmı? Baraqlar onda edi, kak yivo, moyka deyte ediler. Nu, lângarnıñ özünde tuvıp, bir, bir yarım kilometr bir yanı moyka. Vot, şunda baraqlar azırlegenler, vot onda tüştik, onda yattıq. Bütün qış keldi. Qışta onda çekiştik.
Qışta da ölgen adamlar olğandır, e? Da, qışta, tim bolye o malde hastalıq, yoqluq, suvuqtan, da. Babam zavsklad çalışa edi, vot, bizge bir odnokomnatnıy kvartira berdiler, lâgardan babam aldı, biz onda avuştıq. Otoman sav qaldıq daim. Nadir ağa, siz o ne bitirdiñiz, nasıl tasil aldıñız? Ne, asılda mına o institut bitirdiñiz da? Da.
Ne, ayrı etlerin tatarlarnı asılda Özbekistanda?
Evet, kak yivo, men birinci klasqa, hıç doquz yaşında edim, birinci klasqa Lengarda bardım. Doquz yaşında bolıp, o vaqıtta tatarlarnıñ klass edi. Vot, biz oqudıq onda, i ocalar rus edi. Biz rusça bilmeymiz. Da, bek çekiştik, rusça bilmeysiñ, tatarça, olar tatarça bilmey, vot, rusça öyrengeci qıyın oldı. Nu, bir şey aytacağım, şkolada bizge obed beretaydılar. oquğan balalarğa. Şunıñ içün isteyseñ, istemeyseñ, oquysıñ, şkolağa barmaq kerek. Vot. Şahtörlarnıñ stolvoyı bar edi, onda barıp, nu, alıp ketip aşata ediler. Nu, aşıda şu ili vodka, ili bir şorba, toka obed.

halqlarnı oturta ediler. Lef olğan soylar oldu? Da, öyle soylar oldu da. Yoq, halq qapağanlarında? Da, qapağanları vot, Amet bizim emalde nu, otuz, işin balası, endi on sekiz yaşında, on yedi yaşında bala, Rudnikten çıqıp, ne, qışlaqlar bar edi. Onda kete taniler, no, aşama-aşı qıdırıp. İ to tutıp, bir on sutkamı nece atıp çıqtı. Şunıñ içün, tolko bala içün. Bu komendantskiy ças, ne, komendantqa potpiske barğanlar tek büyükler edimi, yoqsa balalarnı da tutqanlar? Bütün barata edik. Biz şkolnik, şkolada oquğan, vse ravno barata edik. Vot.
Körünmek içün, yoqsa imzalata edemiz? Körünmek içün tuvıl, podpis etmek içün, da. Yaqındaki balalar? Olar, bilmeymen, olar, naverno, barmay ediler. Vot. Apaylar, balalar, bütüni bar, bara edi. Vot. Elli, men elli üçte şkola, sekizinci, Doquzıncı klasqa pitirdim, onğa avuştım. Onıncı klas açmadılar Lengarda. E men qatıcığa kettim, altmış kilometr, rayon. Babam ciberdi, alıp bardı onda. İ to komendantqa kelip, ayda bir kere Lângarğa kelip podpis etetaydım. Da, elli üçten elli altıgaçı.
Nadir ağa, endi cenk bitken soñ, endi bizim askerlermiz, ofitserler qaytmağa başladı. Biraz yengillik oldumı halqqa, yoqsa?
Yoq. Halq kelip başladı, vot neler, ofitserler, fronttan soldatlar medallerinen, formalarınen. Srazu kelgenimnen na uçöt. Komendantqa i barıp podpis ete taydiler. Pri, no, formalarıman, nagradaman i tak daliy, pogonlarıman vse ravno podpiske. Vot. Men hatırçığa oqumağa bardım. Onda bir yıl oqudım, onıncı klassnı hatırçıda bitirdim. Vot. Er ay malde maşina, avtobus yoq, nu, gruzovoy maşinaman mecbur ola edim, nege, Lângarğa barıp, podpis etip, bir ta qaytıp kele, kelip, Lângarğa, nege, hatırçıda oqudım.
Neler özbekler, ruslar, mana, oquğanda, nede, mektepte oquğanda, institutta oquğanda ayrı-ayrı derim sizni, mına, sen tatarsıñ, satqınsıñ deyildi. Birinci yılları bek eman qıyın oldı. Da, ruslar, koreysler, özbekler Şkola barğanda urata ediler, qaytqanda bütün yol yürip qaytamız, vot, qolğa tüşsen, kötek aşaysıñ. Vot. No, soñ bir. Üç-dört yıldan soñ koreysler, olar da tój deportirovanıy da, olar añladılar, dos oldılar biznen, çalışıp başladıq, halq bir-üçmen tanış-biliş boldılar. Ruslar yahşı qaradılar oje bizge, koreysler yahşı qaradılar. Özbekler, tem bolее, vınujdenıy Mecbur boldılar bizge yahşı qaramağa.
Aslında, Nadir ağa, ne mına çalışqanda, endi, ebet, siz belli ekemsiz, tecribeli ekemsiz, hirurgsız. Bu faaliyetiñizde mına sen satqansıñ degen söyler, öyle şeyler oldumı?
Soñki vaqıtta vot ara-tora bar edi, natsionalist isini. Mına mında daje Qırımğa kelgende ruslar. Men Tacikistanda oqudım. İnstitut bitirgende. Altmış ekinci yılı sbornıy Tacikistanğa çapa edim men. Vot, kirdim anda i za granitsıy ketmek kerek edi. Sots stranıy o malde. Mümkün edi. Çekoslovakiya, Vengriya i tak dalye. Maña ayttılar, tebe, nu, cibermesler, dep. Normalde men kak tacik öttim. Tatar bolmay edi.
Öyle bir yaşayışlar endi yahşı anda yerleştiñiz, nettiñiz Özbekistanğa. Ne içün Qırımğa köçtiñiz? No, eto oje sual başqa da. Qırım biziñ vetanımız. Vot Qırımda onda Özbekistanğa kelgenden qırq beş, qırq altı yılları oje Qırımğa qaytamız dep başladıq. Ot, şimalde ayttılar, ot cenk bitse, ot qaytarırlar. Qırq beşte cenk bitti. Er kesniñ auzunda Qırım. Er kes dame ete, qaytarmız dep. E, şu damemen biz doqsan ekige şey yaşadıq. Doqsanıncı yılları, sekseninci yılları vot, er yıl otaqlı halq tırıştı, yürüdiler artından. Bütün vaqıt Qırım. Hayalım endi şkolanı bitirgende men Qatırcıda bitirdim, onıncı klass. Tretiyakova Valya bar edi. Oman bir klassta oqudıq. Tretiyakov voyenkom edi. Nu, yine bara edim men bir özüm. Barabar ders etedik. Soñ endi şkolanı pitirdim.

Soñ Tretiyakova Valâ barabar oqudıq. Men ayttım, babaña aytsa, meni de alsın da spiskaqqa dep. Hay, ladno, dokument ciberdiler nege, Orenburgğa. Soñ

Vot. Şunıñ içün bir qaç bala bizden, hatırcıda bitirgen balalar onda kirdiler oqumağa, a menim dokumentim qaytarıp ciberdiler. Bu endi Özbekistanda, ya? Özbekistanda da.
Vot. O maalde men añladım, nu, mına üç balam bar, torunlarım bar, yedi dane. Tilegim ne? Tınçlıq bolsun. Mında, özümiz Vetanımızda. Olar Özbekistanda tuvdılar, mında tuvdılar, Frunzede tuvdılar, vot, Duşanbede tuvdılar. Mında topladıq balalarnı, Qırımğa, Vetanımız dep. Mına endi Nu, mında yaşasınlar, mında ömürleri ötsün, mında şanslı olsunlar, bahtlı olsunlar, başqa kerekmey bizge.